Kan course te pawh ka rawn post tawh a, inhmuh tawh ka ring a, khang te pawha kan sawi tha leng a, khang atang khan kan exam concern turah eh zawh duh in nei anih chuan message in group ah emaw private in emaw min rawn zawt ang a, chu chu naktukah hian online class kan la kal dawn a ni. Sata ah Friday ah hian maw? Kar leh Monday erawh chu kan kal tawh lovang. Friday ah khan inzawhna awm ang chi, harsatna in neih ang chi kha naktukah inchhan kan tum dawn nia aw. Vawiinah erawh chuan thil dang vak kan sawi lovang. Exam na atana thil pawimawh tur ang chi te kan sawi dawn a ni. Chuan kan exam dawn tak avang khan, kan exam thut dawn avang khan assignment kan inpek pawh kha Hei in rawn submit tliar tliar a, a tha viau, in rawn submit kha a tha a ni. La submit lo tan chuan rawn submit kher ngai tawh lo mai rawh se. Nakinah second term ah exam kan zawh anga kan kan zawh hunah kan luh leh hunah mumal zawkin kan ti chho dawn nia aw. Chuan in submit la submit lo kha. Ahh eng nge ni? Submit tur kan tih kha chu submit zel tur a nih rualin in lo tih vek tawh kha in submit lo avang khan buaina tur a awm lo a, rilru natna tur pawh awm miah lo a nia. Khatia homework in tih kha ahh nangmahni tan zel a ni. Uluk taka in lo inbuatsaih a khatia in lo tih khan. Nakinah kan han exam chiah mang a, a tangkai zel chu in hre chho mai ang. Khatiang vel kha thil awm dan anih avangin tuna la submit lo ho kha chuan in rawn submit tawh kher lo mai ula a tha ang e aw. Hmasa berin ehh course kha ka post tawh a kan in remind leng a kan zir chin chin kha a ni mai a. Hla ah hian paruk kan zir tawh a, Phungrual an ṭin ang, i tan ka ding zel ang, kar a hla, pheng pen hun nem, pi pu chhuah tlang hlui hau siam pa zai tih te khan i ta a ni. Chuan thu ah dawh theihna lung inmalsawmna thuruk Mizo thu leh hla ṭo bul, Mizo hnam zai leh hla thla vang hauhna kan nun khua rei an chang tur hi tih te kha nia pakhat zir tur kan la nei a ni. Chuan adverb grammar ah khan adverb kan zir tawh a, kha kha kan telh bawk ang a, chuan rapid reading Chawngmawi leh Hrangchhuana kan zir zo deuh chiah a, rei tak kan zir kha maw. Khat atang khan aa rawn chhuak bawk ang a, khang ho te kha ka nek zawm tur a ni ta ni. A tam ang reng fu a, subject dangah pawh ni vek ngang a kan zir chhung a rei tawh a. In inthlah dah loh kan beisei a, khang kan zir ang ang te kha kan duh lai lai kha kan rawn ti chhuak mai dawn a, chutiang chhang thei tur chuan in lo inbuatsaih ngai dawn a ni. Ka kha course ni se la chuanin exam timing kan sawi ang exam timing kha zana exam tur a ni dawn a ehh eng emaw rokhawlhna bik riau avanga tih dang leh tih danglam leh awm a nih loh chuan zan kha tuna kan tum dan chu a ni ta a ni eng pawh ni se thil chiang chu a hun chhunga kha darkar thum tur a ni. Daruk leh chanve atanga Darkua leh chanve thleng chhan thei anianga chuan nine forty five kua leh minute sawmli panga thleng hian khami in chhanna kha a thla a in lang a, aa pdf in a ni emaw a nih lem loh pawhin a photocopy pangai tawp pawh kha umm kua leh linga thleng khan submit thei in dawn a ni. Khami hnu lama submit kha chu kan pawm tawh dawn lo a ni. Daruk leh chanve ah kan exam atana kua leh chanve thleng rawk khan in chhang kher lo ang. In chhan zawh kha chuan submit zung zung mai tur a nia. A chhan chu line te zam a eng emaw problem, technical problem awm thei a ni. Chuvang chuan kual leh linga retah hetah a tawp thak a, last minute a submit in tum chuan a buai thei a. Chuvang chuan in exam zawh kha chuanin in han revise anga submit mai tur a ni ta a ni. Maw? Darkar a thum a nia nga chuan submit na hun kha Minute sawm panga kan hawn bel a ni tih ka hriat tur. Kua leh chanve hma pawh khan a submit theih. Kua leh linga hnu erawh chuan thei tawh lo tih lai kha in chiang dawn nia. Chuan eh hei phone ah in rawn submit dawn a, phone hi. Tikhan kan dawng char char dawn ta a ni. Kan phone hi a rit hma lutuk a, a memory te len lutuk loh phei chuan delete zel kha a ngai ta a ni. Tah chuan result a chhuah hunah emaw thil dangah eng emaw problem awm palh thei a ni a, complain te pawh awm palh thei a ni. Chutiang ven nan chuan rawn complain ta ringawt ula kan delete daih tawh kha chuan ti ngaihna awm tawh lo va, khang in paper a kha In lo dah tha zel ang a, kan exam zawh vek hnu hunah ni sawmhnih pariat thleng kan exam dawn a kha rak tui na chhuak vek tawh a, ni sawmhnih pakua ah khang in paper kha a rual in paper panga te kha school ah submit tur ni dawn ta a ni. Chu hre chiang ula in paper kha lo tih riral loh tur lo tih bo loh tur school ah submit vek tur a ni. Eng emaw a complain leh thil dang khatiang a lo in ven nan khan in paper ah kha kan mamawh dawn a ni maw. Chuan khami submit a kha Khualkhua atanga submit tur hrim hrim a rawn kal te kha chu buai thlak thei a khatiang chi kha chuan problem sawi tur a ni a tin. Ehh positive lai te emaw containment area mi ni emaw ahh khawilai ahh care centre velah emaw lo awm palh kha in awm thei a ni tin HQ te pawhin a awm thei a, khatiang chi kha chuan problem in sawi anga umm a tih dan dang kan ngaihtuah anga chutiang ni lo zawng kha chuanin in rawn submit dawn ta a ni. Inven nan kan lo mamawh ve dawn a maw kha mi in hard copy a kha chu chu exam zawh tuk ni let ah kan zo dawn hnih kua ah submit tur ni dawn a ni kha mi hre reng khan in paper a kha dah that vek tur lo tih rilral loh tur a ni a check nan tak tak erawh chuan kan hmang kher lo vang a inven nan kan hmang dawn tih kha hriat tur a ni aw chuan a dawt leh ah mark chungchang mark khi

Boat a theih chen chenah boat patan kan follow ang a, mahse hetianga online exam hian mark khat pu hi a fair mawh khawp mai a, a buai thlak duh a, chuvang chuan mark khat kan telh lovang. Sawtah a textbook in chian leh chian loh enna kan tih kha sawt chu khatiang chiah khan mark hnih pu chauh Kan chhuah tir ang. Mark khat kha kan telh lo vang a, Mark hnih pu chauh kan chhuah tir ang. Chuan long answer ah erawh chuan Mark Lee leh Mark Ruk kha ka tiang chi kha kan chhuah tir dawn a ni aw. Mark hnih leh a sawtah Mark hnih long ah Mark Lee leh Mark Ruk khalai kha lo hre chiang ta ula. Chuan a chhan dan tur pawh kha kan in remind leh ang, kan sawi ngun viau a, kan sawi tha leh ang. Mark hnih pu hi sentence khat emaw sentence hnih emaw lek a chhan tur chi ni ta ni thui deuh deuh chhan a ngai lo. Sentence khat emaw sentence ni emaw lek a chhan tur a bu ah khan fel fai takin a chhan dan tur a in ziak mai zel. Phuah chawp vak pawh ngai lo, phuah belh vak pawh ngai lo, a bu ah khan fel fai takin a in ziak thin a ni a chhan dan tur chu chu sawt chhan dan tur aw Mark hnih pu chi chuan Mark li pu chi leh Mark ruk chu long answer a nih vangin a bu ami copy tawp kha Remchang deuh chu lo awm fumial mai thei. Mahse tam zawkah chuan a bu mi copy tawp lovin in phuah ang a, eh, Mizo tawngin thiam le thiam loh te, in thil hriata kha in, eh, in apply thiam em? Maw a takin in rawn, ah, ziak chhuak thiam em? Tih te tin, in ziah chhuah pawh khan in skill a tha em, Mizo tawng hi eng ang takin ngain lo thiam tih te kha kan en tel vek tawh a, chuvangin a bu mi copy tawp lo deuh khanin chhan tur ni ta ni. Chuvang tak chuan a nia, kha homework ah kan in pe thin a, submit tur kan tih hma pawh khan homework chu kan in pe char char a ni, engtiang takin nge in lo follow ka hre chiah lo va, in lo um zui dan ang kha, then chuan in in ti char char mai thei then chuan lo ti mang lo pawhin awm mai thei, tunah kan han exam chiang a, Khatih laia uluk taka lo ti ve char char lo, practice char char teka chuanin a tangkai zui nhrem mai ang. Tin achang hrelo erawh chu in buai nghal vek dawn a ni. Kha vang khan second term atang phei chuan tih tur kan tih ang chi kha submit a nih maw ni lo emaw a buai suh u tih tur kan tih ang chu tih mai tur a ni ta ni. Le tichuan Mark Lipua chu chu a bu mi a nihna ang anga copy kha a ni vak lo vang a. han phuah belh ngai te pawh awm dawn a ni chuan a quantity pawh kha a thui zawng tur pawh kha han sawi thin ang khan phek khat vel a ni tur a ni ta ni maw Mark Li Pu chu in duh tawk tawk in ziah chuan khami hun chhung a hun chhung kan sawi ah khan in chhang zo hman lo ang tih lo awm a a tawi lutuk chuan a dik bawk si lo a khatiang hisap khan kum tam tak kan lo experience tawh atang in kan lo tawn hriat tawh atang in umm. Mark Lipu hi phek khat vel chhang se tawk a ni tih kha a ni ta a ni. Chuvangin Mark Lipu kha phek khat vel in chhang anga tlema in pelh pawn a pawi lo thei ang, a tlin loh hret pawn a ngaihdam thei anga a lutuk, tling lo lutuk, pel nasa lutuk a nih chuan in buai dawn tih erawh kha chu hria ula. Aw, chutah tak chuan a pe par tura kha Sawi tel ngei ngei kha a lo ngai ta a ni. A four kha kan hmang dawn ta a ni kan paper size ah khan maw in duh duhin hman ringawt chuan khami a phek kan sawi kha in mil dawn lo va. A four kan hmang dawn ta a ni. Chuan six mark kan sawi leh lawk ang. Six mark chu. Phek li vel ziah tur kan tih kha, phek li vel, six mark a lo nih chuan phek li vel in ziak ang a, phek li. A tlin chiah lo pawn a ngaidam theih. In ziah pelh thui lutuk erawh chuan ka hre teuh a mahse hun in min daih lo va, in ti mai ang, in chhang lo hman lo mai ang. Chuvang chuan phek li bawr vel kha in chhan dan tur a ni ta a ni. A tawi lutuk chuan eng ang pawn dik se. Long answer, six mark chhan dan nen khan a inmil dawn lo va ni, a thui thaw khat tur a ni tih lai kha hrechiang bawk ta u la, chutiang mil deuh hlek a chhan tur chu question pawh rawn chhuak dawn a ni ngaw. Chuan a dawt leh ah a paper size kha kan sawi a, a four size a ni tur a ni. Hei hi tuna harsat na tawk mek HQ te emaw eng emaw containment area mi te emaw in awm mai thei a. Khang pawh khan a theih hram chuan ngaihtuah dan lo zawng ula, in tum tah chuan in theih ka ring a, a chhan chu Khang containment area mite pawh khanin nitin in chawhmeh te in mamawh a, in chawhmeh mamawh te kha engtin emaw pek dan in ngaihtuah a ni. Khatiang taka in ngaihtuah kha chuan A four paper hi kan exam hmain hmuh dan in neih ka ring him si in maw? Nangmahni chhuah kher ngai lovin in ngaihtuah. le ngaihtuah loh ingaihven dan a zirin inhmuin inhmu lovang tih kha rilru lo awm deuh dan chu a ni a. Kan duh tak tak, kan ngaihven tak tak chawhmeh te chu kan chhungte atangin emaw engtin emaw khan a lo thleng mai a ni. Him tak siin khatiang deuh khan A4 kha in mamawh tak zeta inhriat chuan a lo thlen dan a awmin ka ring. Ka kha hre taila tha awm e. A nih loh chuan in duh size size in hman chuan A check lehna kha a buai thlak dawn a, a bik takin Mizo phei chu chu a phek zawnga kan chhut deuh avang khan ka lai khan akina a dawn tep a, hei chu tiang kha tiang chu ka problem a nia in rawn ti ang tih kha a hlauhawm a, tlem a hun a la fan deuh lai hian kan sawi lawk a nih chu. Tichuan kan paper hman dan tur kha tlem kan sawi leng a, hei tah hian sample kan ziak a ti hian. Hetiang tuna ka saw ang hian rin tur a ni. Hei a margin in siam vek anga tiang hian chuan hetaia hei in rin a double line a lo awm a, a main number hrim hrim hi ku kuta kan saw ang khuan a pawnah khuan ziah tur a ni a, sub number a awm chuan sub number kha khu A, B maw kuta khu ka ziak chhin a, khutiang deuh khuan. A sub number kha hemi double line chhungah hian in ziak ang chuan in answer khan point te te a then a tha kan tih kha. Chutiang a in then a nih chuan khami a point a kha abc khumi a sub number chhungah khawn ziak loh u la heta a chhungah paragraph siam nan te khan an hmang nghal zaih mai u la maw one chu heta piah deuh a in ziak anga ti khan paragraph in chuan true lo nih khan paragraph siam nan te khan in hmang hlauh ang a khatiang khanin felfai takin in chhang dawn nia tichuan hei heta mi hi hei kha chiang ula heti lam a veilam sir hi mark pekna tura hisap a nia ding chuvangin dinglam sirah hian in particular chinziak ang hei in hming inziak nga Ning maw? Class inziak nga, hnuaiah roll number inziak nga, subject inziak nga, a date kha miin exam ni kha inziak ang. Hei kha chiang ru aw. Subject zawng zawngah an rawn sawi dan let ang vek lo mai thei a, hei hi keimahah chuan Mizoah chuan intih dan tur a ni, hre chiang hle rawh u. Hming, class, roll number, subject, date kha tiang a indawt khan Tihian inziak thla ang ngawng tikhan ni se, chuan hei a rian dan tur pawh kha kha lo ni ta ni tikhan felfai takin in rin anga tha deuhin tikhan in chhang thei dawn a ni. Khami chinah kha vawiina kan in hrilh hriat ni ta se la. a a bu chhung kan lut lo hrim hrim a, tichuan naktuk hi online class ala awm dawn a, chutah chuan kan zir tawh chin atangin a ni maw, a a text base in maw leh syllabus base chuan tuna kan exam dan hrim hrim tuna ka vawiin ka sawi ang chi ah khan sawi chian lo emaw, sawi hmaih emaw alo awm palh thei, chutiang chin neih chuan. rawn zawt ula, chungin rawn zawh te chu naktuk online class ah inchhana inhrilh fiah leh kan tum dawn nia. Tiang khan kan duh tawk nanga theipa tawpin in inbuatsaih ve ngai in zir ve ngai hei hi term exam tur a ni maw a tih mai mai lo tur a ni a uluk takin tha takin in exam dawn nia ka tawng aw.